Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ, хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем! Шушы изге, мөкатдәс җомга көнендә сезгә Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәләмнең хәдисен тәкъдим итәсем килә. Ул әйтеп китә, Изге җомга намазына кешеләр өч төрле рәвештә киләләр, ди. Беренчесе, ул шул кешеләр кайсылары киләләр ләгъви сөйләшеп утырырга, күңел ачырга, мыңынчы атна буе күрмәгән дуслары белән күрешеп, төрле хәлләрне искә алырга, бөтен кешедә була мондый хәл. Ләкин бу хәдис безгә нәрсәне күрсәтә? Җомга вакытында сөйләшеп утырырга ярамый. Җомгага кадәр сөйләшеп алсак, була, куркыныч түгел. Җомгадан соң да сөйләшсәк була. Ләкин вәгазь вакытында Хәзрәт, инде сезгә дини вәгазьне җиткезгәндә, зур гыйлемне ирештергәндә халык тыңлап, игътибар белән карап торырга тиеш. Һәм Рәсүлебез, галәйһиссәләтү вәссәлам, әйтә, Бу кеше, ди, җомга намазында сөйләшеп утырса, сөйләшеп утырудан башка үзенә бернинди Әҗер алмас, ягъни инде аның савабы булмас, һәм икенче хәдистә хәттәки риваять ителә, ул үз өстенә үз җилкәләренә гөнаһ та алган булыр, ди. Шуңа тагын җома намазында сөйләшеп утыру һич кирәкмәс, хөрмәтле дусларым. Икенче төр кеше, Рәсүлебез, галәйһиссәләтү вәссәлам, безгә җиткезә, ул шул кеше, ди, кайсысы дога белән ашыгып килә. Ягъни, вәгазь вакытында игътибар белән тыңлап утырып, изге аятьләрнең мәгънәләренә төшенү урынына, изге хәдисләрнең инде шушы Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәлам безгә җиткезергә теләгән тирән-тирән булган нәсыйхәтләрен аңлар урынына, ул дога белән утыра. Дога белән утыру начар эш түгел. Дога кылу ул иң күркәм гамәлләрнең берсе булып тора. Ләкин, хөрмәтле дусларым, җомга вәгазе вакытында без дога кылып түгел, ә инде тирән мәгънәгә ия булган вәгазьне тыңларга тиешбез. Доганы җомгадан соң да сорап була. Доганы җомгага кадәр дә әйтеп була. Хәзрәт безнең инде вәгазьне алып барганда, ике хөтбә арасында утырып торганда да гын әйтергә була, ләкин менә вәгазь вакытында, без игътибар белән тыңларга тиешбез. Өченче кеше турында Рәсүлебез, галәйһиссәләтү вәссәлам, әйтә, Ул кеше, ди, вакытында мәчеткә килә, ди. Ул, ди, кешеләрне төртми, төрткәләшми, күп сүз сөйләшми, матур иттереп кенә халык арасына утыра дагын, җомга вәгазе буе тыныч була, ди. Җомга намазы буе ул игътибар белән тыңлый, ишеткән сүзләрне, хәдисләрне, аятьләрне ул аңларга ашыга. Аңларга авыр булса дагын ул араларны төшенә, ничектер үзенең фикерләве ашамы, ничектер искә алыпмы тормышында булган хәлләрне, аналогик чагыштырма төзепме, ул аларны аңларга ашыга, чөнки һәрбер җомга намазы аның өчен ул дәрес. Ул дәрескә килгән кебек, үзен вәгазьләндерә, үзенең белемен туплый һәм шуның өчен Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәлам әйтә, менә шушылай вәгазьне матур иттереп тыңлап утырса, ди, кешеләргә комаучауламаса, кешеләрне төрткәләмәсә, кергәндә дә, чыкканда да матур иттереп кенә килде, матур иттереп кенә кайтып китте, күркәм генә булды икән, ул вакытта Раббыбыз Аллаһы Тәгалә аның Яңа атнадан Җомгасына кадәр һәм тагын өч көн буена гөнаһларын кичереп торыр, ди. Ягъни, хөрмәтле туганнарым, матур иттереп кенә җомганы уздырабыз икән, буш сүз сөйләмибез икән, тып-тыныч кына утырып, вәгазьләрне төшенергә ашыгабыз икән, безнең ун көнлек гөнаһыбызны Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәлам вә хәдисендә әйтә, Аллаһ кичерер, ди. Һәм хәттәки изге аятьтә әйтелә, Мән җәә бил хәсәнәти, Фәләһү гашру әмсалиһа. Кем, ди, Раббыгыз Аллаһы Тәгалә тарафына, ди, килеп ашыкты, ди, менә бу изге гамәлләр белән, бил-хәсәнәт, изгелек кылып, ди, Аллаһ аңа ун мәртәбә арттырыр, ягъни бер көнлек әҗерне ул ун көнлек әҗергә сузыр, бер көнлек кичерүне ун көн буе кичереп торыр. Шуңа да, хөрмәтле туганнарым, Җомга намазларына килик. Җомга намазларында вәгазьләрне тыңлыйк. Җомга намазларында булган хадис-аятьләрнең мәгънәләренә төшеник һәм шушы алган белемнәребезне соңыннан гаиләбездә, якыннарыбыз белән, туганнарыбыз белән, өйләребездә, эшләребездә кулланып, чын мөселман кешеләре кебек яшәргә һәммәбезгә Раббыбыз Аллаһ насыйп кылса иде. Барыгызга да уңышлы җомга көннәре, барыгызга да уңышлы ял көннәре, инде үзегезнең гаиләләрегез белән, якыннарыгыз белән матур иттереп шушы вакытны уздырыгыз, шатлыкта, бәһеттә, тазалыкта булыгыз. Әссәләмегаләйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.